um, hon a De Africa, ond um, mae o'n ofnadwy o sexist yn dydy. Dyna beth ni'n gweud. Sexist? Okay.
Mae hen wlad fy nhadau. Oh.
Diddorol. Mae'r anthem genedlaethol yn sexist, yfan.
Wel, ie, mae'n bosib. Wel, mamau, mae hen wlad o mamau. Ie, ie, Falle allan ni newid o ddigon hawdd mewn sganio, yn tydi? Uh, o, dwi'n dwi meddwl, dwi'n cytuno efo gwion, dwi'n meddwl bod... Um, Mae'n bosib bod yn hansem ni'n golygu mwy ni achos bod ni wedi'n gormesu a bod hon yn rhyw fath o um, adlewyrchiad o'n hunaniaeth ni a'n, an, an cred ni'n yn ni'n hunain yn wyneb y gormes sydd wedi bod arno ni ers blynyddoedd. Uh, Yn hytrach na bod yn anthem imperialaidd lle da ni'n gorfodi'n hunain ar bobl eraill, mae hi jyst yn rhyw fath o, dim can brotest, ond yn fynegiant uh, grymus o bod ni'n dal yma, bod ni yma o hyd, felly, wel, wrach sa yma o hyd yn anthem reit da i Gymru hefyd. Felly, mae eisiau newid yn, yn anthem genedlaethol o bosib? Dwi yn licio bod yna anthema. Dwi'n meddwl bod yna dim teimlo gwell na cyn y rygbi, sefyll fyny a bloeddio canu. Mae mam o hyn dweud bod ni'n dychryn i'r tîm arall yn canu yn yr stadiwm y Millennium. Oh. Do we need to change our national anthem then? That's what we're discussing on the Tokyo Key table. Please I come and join. I think we need a Welsh haka. Haka.
What would it look like? folk dancing.
Oedd Bethesda hefo Haka. Okay.
Achos oedd yna boi o Zela Newydd yn byw yn Bethesda, a nath nhw chwarae ca y cair dydd yn Bethesda, ac oedd y hogiau cair dydd tua tri gwaith mwy na hogiau Bethesda, a nath nhw'n ei Haka, a wedyn colli. I think we all need to see the Bethesda Haka.

am y ffaith bod yn sôn am famau, a'r ffaith bod yn sôn am feirdd a chantore. Hynny, mae unrhyw anthem yn anochel yn, yn, yn, yn, yn mynd i gau i rhai syniadau allan. Ond label yw e, neu nid label, ond ffordd o ddatgan uh, hunaniaeth. Hynny yw, Mikey, I was interested, sorry, it's easy to ask questions than to air opinions, but you know, the, the English national anthem, you know, it, it's to do with, with, with, with, with uh, royalty, it's to do with, with

We, well, he saw the torch. You, you had to be quick to, to, to recognise the person ca carrying the torch. Achos oedd e'r holl lorries yma. I'm not, yeah. I'm not the first to say this, ond Samsung, Coca-Cola, pwy bynnag. A, o, oedd e'n dor calonnus a deud y gwir. Um, a oedd y plant yn, yn gweld hyn hefyd, ac oedd un o'r plant yn sylwi, pam, pam dad bod lorry Coca-Cola

Yn, yn okay.
bendant. Okay. Uh, mi oedd yr, oedd yr um, y cyllideb, uh, dwi'n mwyn cofio faint oedd o 5 biliwn a ddyfynu rhyw 60 biliwn, a gwnef yn poeni. A beth sy'n rhyfedd ydy pa mae uh, cyllidebau cyhoeddus na fynd i fyny fel la. Yn sydi reit, mae gennyn nhw bres. Mae gen ma yna rhyw gist o bres i dalu am y pethau yna mwy o sydyn, lle mae nhw'n dweud, o na, dos e'n bres un o'r llall, ond sydi reit, Pan mae'r cyllidebau yna mynd i fyny, mae yna bres yn ymddangos yn rhywle. Ie. Yeah.
So, ble ydych chi'n meddwl mae'r arian yma di mynd nawr ta? Helo! Ei! Pwy? Be? Fi? Helium? Shall I do the talkie-okie on helium? Ella wedyn. Daniel, you're going to join the table. The talkie-okie table.

So, um, okay, well in that case, um, it raises the question, do we need to put money into sport at all? Sangen rhoi pres yeah, mewn i? Wel, dwi'n bod ti'n gweld ag yr um, uh, chwaraeon dydw yma fel, fel rygbi pil droed, mae pawb gyda sponsor rhyw fath. Felly, os oedd gan un person sponsor, mae person arall eisiau cael sponsor i gallu cystadlu yn erbyn y pobl yna gyda digon arian, felly angen arian i gystadlu. Felly dyna lle mae'r cop, cop y sponsor dyma wedyn, a mae snowballio, a stym ffordd fed y tîm peidio cael sponsor rwan a gallu cystadlu yr un lefel ar tîmoedd mawr fel, um, uh, fel Man United, fel gan nhw sponsor anferth. Gan, wel, yr unig tîm sydd ddim gyda sponsor fel yna ydy really, ydy Barcelona. Mm -hmm. As maen nhw'n UNICEF, gyda nhw'n rhywun yn lle sponsor. Ond... Um, Ond agos yeah. ar angen y pres yn nhw er mwyn cystadlu ar Um, llwyfan ryngwladol. Wel, mae o'r un fath a bob agwedd arall yn fywyd. Mae'r cysylltiad rhwng y gymuned a beth sy'n digwydd uh, yn gyffredinol yn gwanhau ac yn lleihau. Um, Mae'r ma, ma, ma gemau Olympaidd yn amlwg yn, yn, yn enghraifft o hynny. Fel oedd Mike'n deud, dim cysylltiad cymunedol o gwbl rhwng, de, uh, rhwng dwyrain Llundain a'r gemau sydd yn cael eu cynnal ar ei patch nhw. Ond mae e'n wir mewn pob peth arall yn tydi. Ac eto, da chi eisiau rhyw fath o gydbwysau rhwng y ddau. Falle, dwi'n yn gwybod, dwi'n yn gwybod digon am y peth, ond ffordd mae clwb Abertawe o bosib yn cael ei redeg, mae hwnna'n taro fi, er bod nhw'n bod nhw'n chwaraewyr tramol, wrth gwrs, mae hwnna'n rhan o fywyd a rhan o'r gêm erbyn hyn. Ond dwi'n cael y teimlad bod clwb um, uh, cefnogwyr Abertawe a'r bwrdd sy'n rheoli glwb Abertawe fel tasa nhw'n agosach at y bobl na lot o glybu eraill. Felly bod fi uh, yn anghywir, dwi'n gwybod digon am y peth, ond felly bod yna rhyw fath o gydbwysedd rhwng y cysylltiad cymunedol efo'r clwb a, charia, a, a, a safon y chwaraewyr a safon y gemau uh, yn y gyngrau i'r gyntaf yn y okay. Premiership. Dyfan yn sôn am safon y chwaraewyr a'r links efo cymuned, Dyfan was just speaking about um, Swansea Football Club and their strength being due to their strong base in the community, I think. Na, fi'n credu mae Abertawe yw canfon, canmol yn yw. Fi yn fan o Abertawe, well i fi roed yng nghardiau ar y bwrdd. I was born in Swansea and I, I do support the team, so um, that's where I'm coming from. But maen nhw'n ma nhw corporate hefyd yn yr ystyr, mae gyda nhw cwmni betio ar ei crysau. Maen nhw, ma nhw wedi Mae'r ma, ma cadeirydd wedi arwen y clwb yn arbennig o dda a maen nhw wedi gwneud um, cyndwrniadau ariannol arbennig o da, o dda. A, ond wrth gwrs, ond eto i gyd, maen nhw'n goffod chwarae'r un gêm yn y bôn. Mae Ben Davies yn chwarae nhw'n awr o Slyfera ac yn Gymro Cymraeg, ond ti'n bod, mae'r amfer fel, ti'n gwyta fe, mae'r amfwy o'r chwaraewyr yn dod o bant. Wna'n dda sylw, dwi'n teimlo, sut mae sut mae rhywun yn torri mas o'r cilch yma. Mae'r steddfod yn ffindo ei hunan. Mae'r steddfod yn ffindo ei hunan yn yr un, yn yr un lle. O ran mynd yn fwy, o ran, te, o, o ran goffod rhoi mwy o le i rai sydd yn cynnig mwy o arian, um, arian sydd yn siarad, dyfe. Um, ond mae'n mae cymryd dychymyg a, a pobl ddeallus a phobl o egwyddor. A mae cael y tri peth yna ei gilydd yn eitha bryn um, i feddwl am fodelau a, a, a ffyrdd newydd o wneud pethau. Okay.
Snoelwch, fi'n tyma bach fel Gary Lineker yn sôn am ffwbol yma. Yeah.

Nes i gael llon bol ar y rygbi. Efallai achos bod fi ddim yn chwarae o rygbi wrth reddf. Er bod fi'n fach fel Shane, dwi ddim yn sgwar fel e, a dwi ddim yn sydyn fel e, ddim yn gloi fel e. Ond bydden ni wedi bod wrth y modd yn cael bach o bêl drod. Dwi'n credu falle bod beth wedi newid, oedd, oedd y cwricwlwm cenedlaethol ddim beth yw e nawr falle pan o'n i'n yr ysgol. Ond ers ydy'r gogledd, i fi, i fi, i fi wrth y modd y pêl drod, o'n i, o'n i yn cyfnodi'r Swans cynt, ond on, on ddim mor frwd ag ydw i nawr, ac mae'n rwydd cefnogi nhw pan maen nhw lan yn y Premiership. Ond oeddi Cymru yn rhoi gormod o bwysau ar rygbi. Dyna pwynt, yn yw. A i rygbi o'r gêm genedlaethol neu, neu pel drod. A we obsessed with rugby in Wales? Os da ni'n sôn gormod am rygbi, felly. Sy'n rhywun eisiau ddod mewn ar rygbi? Fans? Sy'n rhywun yn cysau rygbi? Do you dislike rygbi? Na, dwi'n caru rygbi.
Ond, ond pam o'n i'n ysgol, ond dwi'n symud ond y mwy o bwyslais ar pel droed. mwy na um, rygbi yn y curriculum. So dwi'n mynd teimlo bod o'n cael ei stwffio lawr con gwddw chdi. Dim yn gogledd Cymru beth bynnag. Ti'n meddwl dylai rygbi fod ar y curriculum? Dwi'n meddwl ddylen nhw gael genod i fewn i rygbi lot mwy. Ah. Oherwydd nes i rioed cael y cyfle o gwbl. Oedden nhw'n un i okay. chwarae hoci. More female rugby players? Ie, yeah, dwi'n dwi, dwi meddwl, oherwydd dwi'n meddwl os ti'n dechrau chwarae rygbi pan ti'n iau, ti ddim yn fod mor ofn. Cos dwi fatha mel os na i chwarae rygbi wan, gai lladd. Okay.
Dyma mae rygbi ddo'n bwysig i uh, uh, cael hunaniaeth Cymru. Okay. Un ffordd mae Cymru gallu brwydro nôl neu erbyn, er dys dim rheolaeth gan y seis yn os Cymru, ond un ffordd a cael nôl at Lloegr trwy cyrraedd nhw'n rygbi, a mae'n ffordd da iawn. Os eisiau mynd yn ôl at y Saeson felly? A mae'n wastad mynd o rivalry, mae'n wastad gryd rhwng gwledydd, mae ma, uh, Ffrainc ac

Okay.
So ydyn ni'n rhy obsessed efo rygbi fel gwlad, Elen? Na, wel fi tyn bach fel gwion y gweud y gwir, fi wedi cael yng nghodi yn y de, wel, fel mae deiniol, a um, wi wedi gorfod dod i hoffi pil droed. achos dwi wedi gorfod eistedd neu sefyll ar ochr cae am gymaint o oriau yn yr oer fel yn watchad fy mechgyn, ond yn fwy diweddar fy hogan dair ar ddeg yn chwarae pêl drod. A fi yn meddwl bod genod, bod merched yn cael rôl deal efo pêl-drod, a gweud y gwir, achos maen nhw, y munud maen nhw'n mynd, maen nhw'n cyrraedd rhyw oed, nhw ddim yn gallu chwarae mewn tîm cymysg, a wedyn maen nhw'n chwarae mewn lig gwahanol, a wedyn mae'r holl bwysles a'r sylw yn newid yn, yn syth, achos dydy pêl-drod merched ddim yn cyfri yn yr un ffordd, nag yw e? Dylen Wi ddim yn gwybod. Dylen ni fod yn hyrwyddo um, gemau eraill felly, ddim just rygbi a ffwtbol. Ges ni'r sgwrs mae'n tŷ ni yn ddiweddar. Pa, pa, pam, oedd sôn am netbol neu rhywbeth, oedd sôn am bel rhwyd. A nes i'n pam, pam taw pel drod i ni watchan, pam taw rygbi i ni watchan, a dynion yn chwarae fe, bron yn ddiaethriad. Fe sy'n ti'n watcho? Wel, un o'r pwynt o'n gwybod, os fysa ni, hynny, mae'n dod nôl i rhywbeth ni wedi trafod o'r blaen, y syniad yma o, o hynny yw, o'r, or teledu yn arwen neu, neu, neu o, o drefnwyr um, celfyddydau yn, yn creu'n chwaith ni. Wel, da, lle tasau fe mlaen, byddai'n ni'n watcha ni. Hynny yw, tasau'r tase scheduled yn newid ac yn, ac yn lle gêm Cymru a, a, a, a Lloegr yn y gêm Cymru a'r Alban tro nesaf, bydde, bydde, ti'n mwyn, rhywbeth hollol wahanol.
Fatha curling neu beth fel ar, neu yeah, on, skittles. Hynny pwy fydde'n meddwl fydde snwcer yn boblogaidd ar y teledu? Wel, ie. Ti'n meddwl?
Dwi wedi ddim yn gwyddi mas. O, dewch ar camera gloi, mae'r bel yn symud. Dewch fe mewn. Ti'n modd, ond mae'n mae rhyfedd. Fi'n credu yn y pen draw, mae'n cymryd amser, ond mae'n mae nod os i ti'n gweud, a fi'n cytuno ar ti. Ti'n modd, os ti'n gall, gall merched fod un mor ffit, gall merched fod rhan mor skillful. Wel, ond eto, Gallan nhw ddim bod, neu fydden ni'n watcha nhw. Mae rai bod y rygbi dynon yn cael ei watchan achos taw na'r rygbi gore. Ond os ddim eisiau rhoi mwy o bo, gemau merched ar y teledu er mwyn dechrau codi profil nhw. Wel, os yn amlwg, os.
Ond dim, dim ond bechod pam bod chwaraeon eraill ddim yn cael... Dwi'n yn gwybod. Falle bod athletau merched yn eich fwy poblogydd fan o, pobl fel Jessica Ennis, di, di, ennill y uh, decathlon yn neud mor dda yn Olympics, bod pobl yn sylweddoli bod chwarae merched gallu bod just mor gyffroes a just mor exciting a, well, a, a, a So mae'r Olympics di helpu mewn ffordd? Dwi'n meddwl, bendant ydy, ie, yeah, bendant. Ond, um, sôn am uh, chwaraeon eraill yn dod mewn, dwi wedi bod yn chwarae lot o chwaraeon gwahanol ac un sydd wedi bod yn fwy o fwy poblogaidd dwi'n sylweddoli yn Prydain ydy, um, sy'n clwn nawr fe, Cabadi, nid yw'n fe. Uh, Be di hwnna? Uh, gym Indian yw e, a mae fel size cwrt tennis, a mae ti'n cyrraedd, rhaid ti'n mynd draw, cyffwrdd un i'w chreu nhw, a rhedeg nôl i'r ochr di. Fel dodgeball?
Bron, ond maen nhw'n gofod taclo ti a stop y tir i fynd nôl i dy ochr di y cae. Ond, okay. ti'n dwi'n cael neud e tra ti'n dal dy wynt. So ti'n mynd rhedeg draw yna, dal dy wynt. Swn British Bulldogs.
Mae'n debyg o'n British Bulldogs, ond Mae uh, byddin Prydain di ennill y cystadleuaeth y byd yna tair gwaith ar y trot nawr, felly na mae fwy o fwy poblogaidd yn Prydain. Os na sôn bod hwnna'n dod i Gymru? Gobeithio. Ti eisiau dechrau tîm? Mae yna tîm yn Bristol, dwi'n meddwl. Os e? Oes, oes.
Be ti'n galw hwnna? Mae eisiau cael hwnna ar y sgrin. Uh, cybadi.
Cybadi.
Os na rhywun erioed i chwarae cybadi yma, yn i cybadi fans. Mae erioed yn clywed amdano fe, ond dwi eisiau gwybod mwy. um, ond on i fynd nôl... I fynd nôl at y, y, y pam i ni ddim yn gwylio chwaraeon um, menywod. Meddyli, meddyliwch chi am Wimbledon nawr, a dwi wedi cael amlu sgwrs efo menywod a dynion am hwn. Lle mae watchad ffeinals men, uh, menywod yn lot, lot mwy un tonog na watchad gêm dynion yn y finals. Are they doubles?
Na, ti'n gweld. Dwi'n wow. dwi gweld ychydig bach yn boring, rhaid i fi ddeud. Dwi well gan i weld y cyflymder a well gan i weld yr... Be di hoff, um, well, sport? Fi? Yeah.
O ran i wneud e, tan i wylio fe. Wy'n prynu amser fan hyn, ydych chi'n weid? I'm buying time here in my answer. Has anybody got a favourite alternative sport here?

why women there's no reason at all why women don't and can't play the same sports as men. What I was raising is, but why don't we watch it then? Why isn't it on, on TV? If, if, they're at, if they certainly are equal, But... So you're sending out a message to the head of Sky Sports or something? Well, sa'n gwybod, neu ni gyd fi'n awgrymu, yeah. falle bod bod ydy, mae Len Well yn wedi cytuno, bod bod ydy mod y croes. Dechrau petition mewn ffordd i gael mwy o chwaraeon merched ar y teledu.

Mikey. Okay, we're switching up. Okay. Mae can i Gymru hen yma. Oh, yes.
Thoughts. You were just, Tanda was just telling me about um, my dad was on Heno the other week and he yn chwarae gitar. Ti'n celebrity?
Na.
a na, dwi'n nabod lot o bobl sydd wedi ymgeisio i can i Gymru blwyddyn yma a dwi ddim Dath rhywun o'n nhw gael drwad. Na fi, y rai o fi. Ie. Yeah. Shocking.
So, flwyddyn yma maen nhw'n trio wneud o lot mwy cool a mwy ifanc. Okay. Be mae pob meddwl am hyn? Oedden ni'n caru'r ffaith bod Can i Gymru chyddi bach yn... Ydy Can i Gymru yn digon cool? Ydy o'n bwysig cael music cool?
Ydy o'n bwysig cael can i Gymru erbyn hyn? Ah, um, o'n i, fi'n deud hynny yn rhannol er mwyn, er mwyn twymo'r ddadl falle, ond eto na. hynny yw, Yn tŷ ni, i ni yn eistedd lawr i weld Can i Gymru ac fe fydd, a dim bod fi'n pasio'r buck nawr ac yn dweud taw Leri, ond fydd Leri yn, yn cadw sgôr a, a wedyn bydd rhywun yn ffonio. Tymod, so, so, ond sa'n gwybod, ni gyd yn cwyno. Mae'r pwynt mae'n un o'r pethau yna, bob blwyddyn ni'n cwyno am Gan i Gymru, bob blwyddyn ni'n gweud mae'r caneuon yn ofnadw, ond Ond eto i gyd, ni'n siarad am y peth, a ti'n gwybod bod yn dod lan, a mae'n mae un o'r pethau yna newn ni watchan, oce, okay, felly bod yna tyn bach Ach, wel, yr Eurovision, ni'n un ôl ar yr Eurovision, ond... Wel, ie. Wy'n credu, hynny, mae'n rhwydd gweud, am, a dylen ni ddim gweud fel rhywun sydd yn rhyw hanner honni gweithio maes teledu, mae'n mae anodd wneud y pethau yma, so, ond fi'n meddwl, meddwl am y peth yn hollol wahanol. Yeah. Um, falle peidio ffilmio fe rhyw, rhyw flwyddyn, neud canu okay. gynion peidio ffilmio fe. Os na rhywun fan hyn wedi cystadlu mewn cystadleuaeth cerddorol, has anybody here competed in a musical competition or otherwise? Steddfod, ynde? Steddfod. Ia, ia, ia.
Ac dyna, dyna di'r peth ynde, mae'r ma henredd eisteddfodol yn dal yno ni fel pobl dwi'n meddwl. Fel y Cymru. anodd ofnadwy cael gwared ohono fo. Um, Mae ma yna bethau da i ddeud amdano fo, bethau drwg i ddeud amdano fo. Dwi'n mynd sôn am ystafell genedlaethol achos mae hwnnw wedi tyfu fwy o wyl a llai o bwyslais ar gysadlu, lle. Ond, um, ia, yeah, da ni yn licio uh, cael rhyw fath o linyn mesur ar yn ymdrechion pitwn ni'n hyn yn fy hun, dwi'n mylicio'r busnes gytadlu yma o gwbl de. Achos bod fi wedi gwneud gormod o hwnnw pan o'n i fach. Okay, so a dim llawer o lwyddiant ydy dy gwir. Okay. O'n i'n wastad dod yn yn ail i rywun. O, oh, dia.
Dyfan as a chip on his shoulder. Mae'n chwerw iawn, iawn. competition then? Is competition a good thing necessarily? Is there too much competing with young people today? Or?

People, uh, I, I, agree with, I agree with Dyfan regarding canu gwerin and, and dawnsio gwerin and a lot of other things as well. Com competition and that sort of competition can stifle the true art form. On the other hand, I agree with you. I'm sitting on the fence here in the sense that life is, is competitive by its own nature and, and having kids again, you know, I'm, I'm, I'm, dro I'm drawn to both arguments regarding this. Mae eisiau ni gystadlu, a mae eisiau ni fagu'n plant i allu gystadlu. Yn eto, chi'n gweithio'ch plant ar un munud, You, you, you tell the kids, um, it, it, it's the taking part that's important. But once they're in a competition, the essence of a competition is to win the competition, you know. So mae'n mae, mae, mae anodd, ond um, mae'n rhywbeth Cymreig iawn, ond fi siŵr bod yna bobl tu fas i Gymru, le wneud i gyddus iawn o'r steddfod. Ac yn meddwl, waw! Chymod, chi'n mynd i ddwrnod fel Steddfod Cilch neu Steddfod Sir neu Steddfod... A, a, a gweld plant o bob math yn gwneud gwahanol bethau. Ond, ond fi'n cytuno hefyd, sy'n byd o math na gweld can, can werin yn cael ei chanu mewn ffordd eisteddfodol. Um, Yn wedig achos bod falle bod y canu gwerin yng Nghymru ddim mor grif a, a, a gallu fe fod, a, fel mae'n Iwerddon neu fel mae'n mewn gwledydd eraill. Ydy Cymru'n lle cystadleuol?
Dwi'n meddwl credu bod Cymru'n fwy Pobol cystadleuol. Wel, mae cystadleuaeth wrth rhaid lot o bethau. Dwi'n meddwl chreuodd y stomps. Ond nhw mor wahanol. i, i'r talwrn ac eto i gyd cystadlu yw'r stomp hefyd. Hynny yw, mae eisiau noson farddonol fel la, lle, neu, neu sy'n rhaid fod yn farddoniaeth, lle just do your own thing math o beth. Just, os, os gen rhywun gerdd, os gen rhywun gan, os gen, hynny yw, ond, ond na, mae'n fel sefyll haws ac yn creu strwythyr i roi cystadleuaeth. A os rhaid cael neb o'r tro, falle bydde fe ddim yn digwydd heb y cystadlu, wy'n gwybod. Os rhywun eisiau dod mewn ar hwnna? Does anyone want to come in on that? Ella. Dwi, dwi ddim yn gwybod, dwi, dwi chydig bach ar y ffens gyda hyn hefyd, a dwi'n ymwybodol bod cystadleuaeth yn rhywbeth, yn, yn rhywbeth iach mewn sawl ffordd, ond, ond hefyd mae'n gallu uh, bod yn llyffethau'r ar gredigrwydd dwi'n meddwl. Um, dwi hefyd yn ymwybodol o rai ysgolion... Very welcome to join.

Singing is in your blood, and e- everyone in Wales, especially on, on St David's Day, we can all sing. Well, I, I think that's true, but what does that mean? Fi'n cofio'n ifanc iawn bod yn canu mewn cor. Mae Elen wedi clywed fi'n canu mewn cor, so mae'n gwybod bod hyn yn wir. A, a'r athrawes yn dweud, just meimia'r gan yma. Just mind this bit. And, uh, fine, but it really dented my confidence perhaps, which was a good thing, because I, you know, I, ond, ond, mae ma pawb, fi wedi siarad â rhywun am hyn, mae ma un, ma un o'n plant ni, I'm, I'm, being, I'm being a bit careful here, one of our four boys, um, they, they all sort of sing, okay, in school, as kids do, but one of them, mae un o'n nhw ddim, ddim, ddim, ddim ddim fel sy'n cadw, a fi wedi holi hwnna am hyn, yn gweud, o ie, fe dda, we, os yw eisiau canu, chi'n chymryd, sy'n ni moyn ei ganu yn unrhyw le yn fwy na ti ni, Ond fi'n credu bod e'n taro fe weithiau bod e'n gwybod pan mae'n canu fel criw arall. A wedyn sut mae rhywun yn hynny yw, mae'n bwysig bod neb yn gweithio fe, ti ffili canu, ar hyn o bryd, felly, ti ddim yn canu'r math yma o beth. It's too avant-garde. James. Iawn.
Um, I think um,

sef pobl jyst yn codi fyny ac yn perfformio. Mi oedd gennym ni draddodiad felly, stalwm, a'i enw fo oedd Noson Lawen. O, oh, ia. Yeah. A mae fy mam yn cofio mae, uh, um, bod mewn ysgolion ha Plaid Cymru yn y 50au lle oedd pobl jyst yn hel yn y neuad. Oedd hyn cyn bod pobl yn yfed lot yn y steddfod amser ynni, ond oedd nhw'n jyst yn hel neu mewn neuadd leol ac oedd un o arweinydd yn deud jôcs ac yn nabod pawb a wedyn Duw, gwna di rhywbeth rwan a wedyn gwna di rhywbeth rwan erbyn y diwedd y noson oedd y nosweithiol yn mynd ymlaen tan un, dau o gloch y bore oedd pobl jyst yn improveisio ac yn codi ar eu traed ac yn gwneud stwff felly a Noson Lawen oedd yr enw wrth gwrs mae hwnnw wedi cael ei heijacio rwan gen y teledu i, i noson ffurfiol uh, yeah. uh, cyn y bai grand mewn ffordd ond dyna be oedd y noson lawen Ystalwm.
Wel, dwi yn dod o Loegr yn reiddiol, ond dwi'n meddwl dyna rhywbeth da ni wedi colli um, well, yn Lloegr, a di'r tryddoddiad o, o actually performio ac yn gwneud pethau fel you know, mewn, mewn grwpiau. Ond dwi'n meddwl rhywbeth arall sydd yn bwysig i mi um, ydy um, cymdeithasu.

Okay. Innocent smoothies.
not as innocent anymore.
what? Not horse meat, surely no, not. no, no. no um, the high street, mae'n mae un anodd yn diwedd, mae beth, mae beth o ti'n gweud, mae rhaid i ni iwsio'r siop yma, ond na pham o'n i'n gofyn, oedden nhw'n bobl gyfoethog, that's why I was asking you if they were affluent or not. life, people, you know, we, we, we, we do find it easy to go to the big shops. And I, I, am you know, I'm, I'm, say, I'm believing one thing mm-hmm. up here, or here, and doing a different thing. Um, so, dwi'n mynd gwybod beth yw'r ateb. Hynny yw, mae yna fywyd, mae'n ma, ma, ma yeah. gret gweld pontio yn, yn defnyddio siop sydd... Ti'n mynd cael siarad am hwnna eto? Wel, fi'n gwybod sa'n eisiau siarad am pontio. Dyma ni'n o gloch. Bod nhw'n llenwi siop. Hynny yw, pwy bynnag fyddech chi. oh. Mae'n gret gweld rhyw fywyd na, ti'n modd? Okay. Um, oh, sorry, ie, yeah, Daniel. Ie, yeah, mae hwnna wedi dechrau.
I had an idea, well, I, I, did, I carried it through actually. Uh, I did a kind of um, performance event in open in, in empty shops. It was a Christmas thing that I did about four years ago. I was trying to get uh, uh um, the owners of the empty shops to cooperate in this.

Pics trwy rhywbeth. Mae yna fatha rhyw cofnod gennon ni lan na. A nawr i'r High Street a demise of. Summaries? Street fawr. Yeah.
Na i ddechrau efo chdi, actually. Vote with your feet a cerwch i'r siopa bach. Dwi ddim di mynd fewn i Tesco's yn Bethesda a dwi gobeithio ni thynna weithio. Rock on.
Sean? Ia, cytuno efo Gwynllian i fod yn onest, so vote with your feet a, a cefnogi'r busnesau lleol. Fantastic, be on? Bod yn hyder, hyderus fel mae'r gŵr wedi dweud yn yr hyn sy'n ein gwneud ni'n unigryw fel Cymru, ac os ydym ni'n iwsio iaith busnes, dyna'r uh, unique selling point mewn ffordd, okay. a dyna ddylen ni weld yn y siop yma. Fantastic. Iola, ti'n jump mewn? Uh, dwi'n meddwl bod rwy'n yn elwa o ddod i siop i stryd fawr fel hyn. Mae'n ma fwy na jyst profiad o brynu nhw i dde. Ti'n cymdeithasu, ti'n yeah. gweld pobl, ti'n sylwi ar bethau,

Lyfli.
Dyfan? Ie, yeah, cytuno. Er, dwi, dwi'n siopa mewn, dwi'n euog fy hun, ond mewn gwirion, mae yna bethau fel yr, um, yr sgandal cig mae rwan, sy'n yn dechrau gorfodi pobl i fynd i gygyddion bach lleol yn hytrach na dibynnu ar archfarchnadoedd diegwyddor sydd yn just yn lebelu cig yn y ffordd anghywir. Felly Falle bod pethau fel hyn, mae pobl yn sydyn yn sylweddoli gwerth, um, chymod, uh, gwerthwyr bach lleol. Uh, oh, let's keep horse meat for phase two.
uh, beth arall fydd pobl wneud i helpu di tyfu, trio tyfu lot o bwyd i hunan, trio um, creu prosiectau fewn cymunedau i cadw fo'n lleol, lle gor gorfod prynu gen y cwmnïau mawr.